Salam aleyküm millet. Näli gowmy? Şler gowmy? Çaglar gowmy? Men Murat Kurbanowyň videolarynyň aşagyna şu Elin gijekeden çykyşymy iberýän. Halkyň adyndan Murat Kurbanowa çakylyk diýip, ýsylkasyny hem goýup otyryn. Udalit edip otyr bu kommentariýalary. Häzir uju ikinji gezek goýdum, häzir skrinşot edip çykdym şu goýan kommentariýalary. Soň eger ýene udalit etse, soň bilmeris.

We halkyň hemme şu ähli liderlere, ähli oppozisionerlere soraglary bar we halk şu soraglaryna jogap bermegi isleýärler. Şu hemme liderler, oppozisionerler şu aýdan wah name diýýä, şu demokratiýa gurarys, parlament gurarys, demokratiýa bolar, diňe şu halkyň bähbidine ine şu demokratiýada diňe ine şu halkyň diýleni bolmaly. Şonuň üçin hiç bir oppozisiýadam, hiç bir liderem halkyň soragyndan gaçmana hakky ýokdur. Bu demokratiýanyň prinsipi bu. Biz ilkinji oçert şu Murat Kurbanowdan başlaýas, şony zoom näme çagyrýas gepleşige, prýmoý efire. Bu beýleki kanallarda däl, şunuň öz kanalynda DVT platformasynda şu taýda halk Murat Kurbanowy çagyryş edýär we şu taýda Murat Kurbanow siz bir çykyşyňyzda näme diýipdiňiz? Men diýdiňiz şu halk halkyň öňünde lýuboý soragyna jogap bermäne taýyn diýdiňiz lýuboý temadan men taýyn diýdiňiz şonuň üçin biz halk bolup size sorag bermäne çagyrýas primoý efire zuma şu öz platformaňyzda. Halkyň berjek soraglary bar. Ýagny men halkyň adyndan Murat Kurbanowa sorag berjek. Ýa aktiwist görnüşinde däl. Halk bolup. Men prostoý halk. Ine biz şeýle netijä geldik. Ilki bilen şu Murat Kurbanowdan şu DWT-niň liderinden başlaýas sorag berip. Bu prowokasion name soraglar dal. I soň şeýdip dalşy gidýäs soň Halmyradyň oçurymy ýa Düýeçimi ýa Yklymow hem hemmesinden sorajak. Ýa men öňünden aýdaýyn men hiç kimiň adamy däl. Ýa Çemenöre ýa ýok. Çemenöredenem soraljak bu soraglar. Döwlet Baýhan diýdi hemmesinden soralýa.

Şu edilýän işler, ine, edilýän dawalar, nämeler, ine, şolar barada soralýar, näme edilýär. Hiç hili prowokasionny sorag, näme ýok. Bu halkyň sorajak soraglary bu. Halkyň islegi bu. Şonuň üçin hiç bir oppozisiýanyňam, hiç bir lideriňem muny inkär etmegi hakky ýokdur. Hiç kimiň. Şonuň üçin Murat Kurbanow ýaşuly men size ýüzlenýän ine şu taýda men WhatsApp nomerimi goýup gitjek şu liboý isleg islegen günüňiz ine şu zomyň ssylkasyny şu WhatsAppa oklarsyňyz gireris ýöne primoý efir o zapis edip soň goýjak ýok oň ýaly halk öz gulagy bilen primoý efirde şu soraglarynyň halkyň soraglaryna jogabyny öz gulagy bilen eşidiş eşitmek isleýär. Şonuň üçin WhatsApp nomerimi goýjak, şo taýda oklarsyňyz. Işçi günler sagat 7-den soň. Bazar gün lýuboý gün uzun men öýde işçi günler 7-den soň boşaýan. Ne şo wagt Gireris soragy bererin halkyň soragyna ya meň öz soragym däl bu halkyň isleýän soragyna ne berýas şotada jogabyny alýas i vsyo i soň dalşi gidýa halmyrat diýdimi iklymow diýdimi hemmesinden sorajak wot i do halkyň islegi bu jenjelleriň bu nämeleriň soňuna toçka goýmak. Wsýo! Men şonuň üçin hiç biriňizem inkär edip bilmersiňiz. Ezildeşler sizdenem hemmäňizden haýyş edýän şu wideony paýlaň, ştoby şu oppozisionerler, liderler, şu Murat Kurbanow hemmesi şu görsün şu wideony hem şu soraglara taýýar bolup otursynlar, hemem bu halkyň teklibi olaryň kabul etmegi möhüm, juda möhüm bu zat. Patamu şda bu halkyň islegi, ýa meniň islegim däl, ýa başga bir nämeniň islegi däl bu. Halk hemme zady öz gulagy bilen eşidiş, eşitmek isleýär, şonuň üçin. Ýa prowokasion soraglar nämeler beriljek däl hiç hili prosta ine şu aýdyp şu näme şu edilen işleri barada ine özleri şu oppozisionerleriň ine özleri gürrüň berer ine şolaryň şolaryň nämesine seredip şu soraglar berilýär i olaram jogap berişi gerek ine Bolýa zildeşler bu wideony hökman paýlaşyň hemme oppozisiýa hemme ýere hemmesi görsün we ine şu teklibi talap edişi edip kabul edişi hökmandyr. I ine halk şu zady talap edýär hemmäňizden. Men halkyň adyndan gürleýän. Ýa men Çemenöräň adamy däl, ýa Döwlet Baýhanyň adamy däl. Men hiç kimiň adamy. Men ýönekeýje halk. Men hiç biriňizem goşulamok. Men diňe ýolum meniň halk halk bilen tamam. Bolýa ezildeşler köp sag boluň Murat Kurbanow men